Helo a chroeso i Ysgol Cefn Coch. Dewch efo ni ar ein taith Siarter Iaith. Dyma rhai o'r gwobrwyau da ni di ennill yn y gorffennol. Dewch efo ni i gwrdd â'r criw o Cwins Llyfrau. O! Helo! Rydym ni wedi dod yn ail trwy'r sir efo cwis llyfrau. Da ni hefyd wedi dod yn gyntaf drwy Gymru gyfan yn y gorffennol. Dewch efo ni i weld be arall sgennyn ni yn yr ysgol. Bob amser chwarae, da ni'n dawnsio i gerddoriaeth Cymraeg ar iard. Dewch i weld!

Pa gân sgen ti ffansi ar y radio heddiw Gwener? Be am Noson Orau erioed? Mae radio yn cael ei ddarlledu dwy waith yr wythnos, bore dydd Llun a bore dydd Mercher. Cofio pa ddiwrnod 'ny. Helo, da ni ar ganel gwylio Sianel Cefn Coch. Mae Sianel Cefn Coch yn cael ei greu gan blant yr ysgol. Mae ganddo 116 o danysgrifwyr a dros 16,000 a hanner o edrychiadau. Mae'r sianel hefyd wedi ennill y gystadleuaeth yma, cystadleuaeth Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol. Beth am i ni wylio ychydig o'r sianel?

Gobeithio nathoch chi fwynhau gwylio'r sianel. Gwena! Criw Pêl-rwyd yr Urdd wedi ennill dwy flynedd yn olynol. Dewch o fyny i cael gweld mwy. Mae gemau'r urdd yn bwysig iawn i ni, oherwydd dyn ni'n cael cyfle i siarad Cymraeg ar y cwrt ac yn ystod y gemau. Dewch efo ni nôl i fewn i'r ysgol. Rydym wedi cael ail a trydydd yn y gystadleuaeth barddas Pat Neil drwy Gymru gyfan. Dyma Stella Maris yn darllen ei cherdd gathaul. Y Devin Drycin Manaw, Yn hedfan â phwyll i fyny ac i lawr, y Devin Drycin Manaw, yn fach a thlws, yn ddu a gwyn, hedfana i lawr i'r môr ac i galon y storm dywyll, ac yna, gwibia allan yn sydyn hefo pysgodyn fach. Mae dwylo oer y gwynt yn ei wthio ymlaen yn gyflymach dros wyneb y môr yn ystywallt. Ond nawr, brwydran gryf yn erbyn y gwynt, fel arwr yn curo dihiryn. Wrth ennill y frwydwyr, gripiai'r Ddelch i eistedd ar fy nwylo, cyn y hedfan hefo'r môr a diflannu. Unwaith daeth yn ôl i'r traeth tywyll, unig, ar fy mhen fy hun, dim lle i fynd. Nes daeth yr aderyn drycin manaf, gwibio a dangosodd y ffordd i mi, i'r llwybr coll. Dywedais fel whelf yr aderyn bach cyn cerdded adref. Hwyl dda yr aderyn drycin 'ma nawr. Edrychwch ar ein tlysau pics. Mae'r ysgol wedi ennill pedair mlynedd yn olynol, ac y flwyddyn yma fe wnaethon ennill Dewis y Bobl. Mae'r ysgol hefyd wedi ennill cystadleuaeth Into Film, mae Into Film yn gystadleuaeth gwneud ffilm drwy Brydain Fawr.

Dyma ni'r uned iaith. Dewch i mewn. Dyma'r uned lle mae plant o bob ysgol yn dod i ddysgu siarad Cymraeg. Da ni wrth ein bodd yn helpu plant newydd i siarad Cymraeg, amser chwarae ac amser cinio. Dewch i weld os fedrwn ffeindio rhywbeth arall yn Ysgol Cefn Coch. Be arall sy'n dy curo Gwenno? Dwi'm yn siŵr iawn. Y gân actol! Da ni 'di cael gynta efo'r gân actol amryw o weithiau dros y blynyddoedd. A dyna ni, diwedd ein taith. Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein taith siarteriaeth o gwmpas yr ysgol.